Moien an hei si mer erëm bei Let's Play DayZ. Mir sinn am Moment bei Lambermill Berezino, mat dobäi ass de Ben, de Jeff dee misst iesse goen, wee geet dann iessen, real life, brrr. Mir hu lo hei grad gedronk an ech géing soen mir man eis lo mol weider Richtung Svet, wéi heescht et, Svet Lo Loriask? Keng Ahnung. Iergendwéi sou heescht déi nei Stad. Ma da komm mol, gi mer mol kucken dass mer eppes ze iessen fannen hei. Jo. De Ben ass e gudde Jong, dee leescht mer nach e bësse Gesellschaft hei. Jo, nach e bëssen. Naja, de Problem ass einfach deen, du muss elo eng kleng Opnahmesession maachen, vu que dass nächst ganz Woch huet den Här Mësch huet dee Mëtteschicht. Dat heescht, ech kann net mat hinne spillen déi ganz Woch an dowéinst hu mer einfach e puer Opnahmen am Viraus. fir dat ganzt méi geschmeideg iwwer d'Bün ze bréngen. Sinn mer hei nach an de Restaurant? Jo, ech géing soen, do fënnt een nach well ëmmer gutt Saachen, mee. Gees du ran, oder wéi? Ech gi rakucken.
Bësse gemittlecher maachen, well hei ass och nach esou ee vun den Todesorte, wou mer scho waren. Jo, jo. Ma ech bleiwen dofir hei bausse stoen, ech kucke mat dem Géigend un. Mä da wat?
Also hei war och nach keen dobanne, wéi et ausgesäit. Hei läit nach esou eng mega nëtzlech Machete. Ech hat dee geschwënn, ech hu mech am Fong net gefreet. Hei ass en, hei ass e Blatttestkit, dat kann een zwar mathuelen.
Jo.
Sou, wat hu mer nach hei? Zack. Nix. An leif hir. Jo, mat d'Dier op, ech wëll net, dass du deng blöd Waff nolueds do. Wat hu mer dann hei? Ah, hei ass e Magnum Speed Charger. Jo bréng mat.
Ah ech tauschen mol mein Helm géint den Ushanka erem an. Dat hei hat den Tresen nix. Boah hei elo erem net vill anstänneges. Sou wou bass drun? Du bass bei de Poubelle. Bei de Poubelle ah do ok. Ma ech hun elo eng Ushanka u sou Russemutz.
Komm mer gin hei vir an d'Héichhaus an eppes kucken ob ech eppes ze iessen fannen.
Oh wéi een. Oh leif fir an déi vun der Wupp op der Strooss hei sinn. Ah, okay. Ech komm. Fir ass nach en Zombie, wat ech pake mol d'Axt aus hei. Ah, Peter, lo fänkt et rëm u mat ruckelen, dat kann jo net sinn. Bon, egal, mir zéint lo einfach duerch, fir Äersch. Maache mer dat hei. Hei ass een Zombie. An d'Diere vun de Gebaier sinn nach zum Deel zou. Ech mengen, d'Eckgebaier si souwisou ëmmer op, nee? Dat ass ëmmer op, ja. Okay, ma da komm, mer ginn hei mol an d'Haiser luussen. Gees du, ma gi du emol ervir, ech gi mol weiderkucken. Fir ass nach esou Chinese-Supermarché. Ah, ech si frou, wa mer aus der Stad hei raus si, gell. Ech trauen deene Saachen ni esou richteg.
Oh, wir können auch direkt weiter. Ah, mir schwören rein, wussten ob es zu Buff fannen, weil so viel hun ich och net dabei.
Ja, ich schon och neisch mei. Ma du wein se bei beiß mat an sauren Apel geht jo och drëms bësse Spaß zu hunn. An dann akees oh, ze frecken. nee den Kletsch hat mech ze net schlecht erwëscht gell. Dat war net rich gut vun an rugeschlach. Ech verfluchenen wann ech dir rëm begéint, da man ech de fertigerdeg.
Oh, sinn awer schei op Arte getraff. Ja ass och rem woer. Peter Alkiers, wann ech op F drécken fir eppes opzemaachen kënnt Zombie Info. Dann wëllt se gären dass ech nolueden oder sou eppes. Hei de Buch. Computer.
Du bas hei niewent mir am Haus. Jo ass den Etapp elo ongeféier näischt drop gaangen. Ech mengen Zombie kënnt bei dech. Jo, waarde ech hu mol d'Axt eraus.

Zack. Zell zei Wunnengen an deenen Haiser gell, du gings mengen da géing nach iwwerall Plaatz spueren gell. Tja. Ass alt nemmen a Soviet Russia he.
Du bass an deem mat der bloer Dier? Bass de schon an deem klengen Geschäft? Jo. Jo, do war ech schon dran.
Boah, Sonn esch anstännies. Ass niewendrun am Haus. Ma ech kann doniewendrun net kucken. Bis dat déi eng Trape leeft, se erof, déi aner net, gell?
Weess de wat, Tom? Wat dann, ziel.
Dës fonnt?
Kuck mech eng Kéier un.
Dës fonnt?
E Cowboyhutt, du Sau! Ah, ech wëll och, da do wéinst déi Mask aus, dat gesäit schäiss aus. So dann ech der Bandana un. Weiseke. Ja lo gesäit ech aus wéi de Rick Grimes. Am Schwaarzen awer. Bon, komm mer ginn emol een vu Robben an zéien ech mer mol eppes ze iesse ra gell well I want to eat something. So ech stelle mech emol hei an d'Trapenhaus. Sou, wat hu mer da nach z'iessen hei? Zack. Ah putain, verléieren ech iwwerall déck vill. A wann ech iergendwou en Can Opener fënn, sech mer Bescheed he. Jo, ech brauch en.
An zack, stopf dir daat Zeuch rein. Oh putain, ech wëll net deen Typ scho si gell, sou 24 Stonnen op 24 Stonnen sou Sardinen friessen muss da wierklech flott sinn.
Hei, lecker.
So, kënne weider zéien. Hues du ierneps brauchbares fonnt, sou Iessen oder sou? Nö, guer Ah, komm, mer ginn awer eng Kanthalle kucken. Ech wëll net, dass mer elo do laanscht ginn an näischt an dann ierneps Cooles so do leie loossen.

Et gëtt erower geluusst. Geet gutt aus. Ech fannen dat béis, dass se do scho mol eng gutt Auswahl u Waffe ragelluet hunn, well wat se méi Waffe rabréngen, wat een och méi Waffen am Fong sou fënnt. Jo.
Ausser se géing d'Loot-Spawns elo erëm mega erofsetze gell, wéi bei der Hora M4. Wéivill Auer hat mer elo ugefaang mat der heitener? Keng Ahnung. Ah, man et einfach op Schätzung. Sou, hei, hei ass en Zombie, Moment. Axt, an da kritt en mol eng kleng an d'Kalbass. A voll den Aarsch. Zack. Fir ass nach een. Zombie.
Schnotzer hëllen. Okay. Ja, da komm mal hinnergelaf, Fettsack, du.
Ass si schon hei an der éischter Hal? Ma ech ginn dann an déi lescht Hal. Nee, ech wëll net, datt déi Waff noléit. D'Sau geet mer op de Su, gell? Ech mengen, dat ass den Nodeel un där Waff hei. Wat fanne mer dann hei? Dat läit hei. Boah, ass näischt. Ass guer sou eng Russemutz. Guer näischt, oder wéi?

An e puer cooler Schong. Wéi bass du an der zweeter Hal? An der leschter.
Ah, du bass an der leschter Hal, ok. Majo, da géing ech soen, dofir ass nach eng Hal, gi mer déi nach kucken an da maache mer ons mol weider. Muss mol kucken, dass mer iergendwou nach ze iessen hierkréien. Oder mer ginn, ginn heifir nach déi puer Haiser duerchsichen. Oder mir sichen eis e Spiller, wou mer erschéissen a gi mer deem säin Iesse klauen. Majo, siche permanent. Mee de Jeff, hire. Oh, nee, looss dee liewen. Ah, den Java ass vill ze weichhärzeg. Dee muss méi grausam ginn. Wie gesäit hei aus? Okay. Okay, ma komm, laf riwwer. Do an d'Bahnhofsgebäi, do fënnen heiansdo nach e puer cooler Saachen. Sou, an dat nächst wat elo mol zougeleet gëtt ass eng extern Festplatt, well ech mengen doduerch erhéicht sech och e bëssen d'FPS beim ophuelen. Wow hei ass sou eng sou eng blue press Vest wéi de Jeff se huet. Ey wéi gäil, déi gesäit jo cool aus. Maja mat där kann ech dann och vläicht besser ophuelen an ech kann op jidde Fall spueren ech dann och Plaz op mengem Computer, well säitdeem ech elo ugefaangen hunn hei opzehuelen ass mäi Computer gerammelte voll, vu que et ass sou eng Opnam wéi déi hei Déi ass onbeaarbecht, soumat emol eng Kéng 30 Minutten, pass op do ass en Zombie. Déi ass onbeaarbecht, ass déi labber, 50 Gigabyte grouss. An dat fann ech e bësse krass, dowéinst sinn ginn se och ëmmer direkt gelëscht nodeems se beaarbecht sinn. Sou, lafe mer hei weider, do ënne misst nach iergendwou eng Hal kommen, jo dofir. Kommst du noch oder gees du schon? Boah déi Press west do schon déi déck cool. Ech gesinn aus wéi sou een dee wou am dee wou sou un der Front Reportage bréngt.
Manner da ass gëtt en Zombie. Wou?
Ah ech hu gesinn wat Schëld daags aus. Komm hei komm bei de Papp. Krich e bëssen Eisen an d'Mäul. Pah. Wou bass du eigentlech Ben? Hannert den Hecken do an der Wiss. Ah ok ma komm maat ech an. Ah hei ënnen ass nach esou en ass nach esou Café. Jo. Mee op d'Schëff wëll ech mech net onbedéngt maachen ne. Nee.
Well ausser mir ginn als eischt uewen den Hiwwel eng Kéier checken. Jo wann da bleift deen uewen um Hiwwel leien. Jo géing ech och soen.
Mee am Schëff muss mer gutt oppassen do trëlls de zimmlech séier erof. Bescht Beispill ass de Jeff.
Boah, ech hunn zwar bis elo ëmmer gepackt.
Sou, zack. Jo, wann s de lues gees, da kann do och am Fong net vill geschéien. Oh, a puer sexy Gummistiwwelen. Naja, ech schwätzen net mat. Also, Schweessféiss muss ech an der Apokalyps net och nach hunn. Sou, hei si Bandagen. Schéin. Kënnt e Paien vun Zombie, pass op, Ben. Wie wat lo bei mech eragelaf kënnt? Ja, natierlech, esou vill Gléck wéi ech hunn. Ah, mat der Schwäch kënnt. Komm, pak déi Aaxt aus. Au, au.
Was denn? Ja, ech hunn e krut.
Fand ech e bëssen dämlech. Jetzt hat mer de Réck gedréit. Ach, komescherweis trëfft e mech awer, wann e mech ugräift. Wat hu mer hei? E Pistol, hues eng Pistoul, Ben? Jo.
Ma ech hun hei Pistol.
Ah, Revolver, jo.
Ah, ok. Ech hun hei e Pistol Flashlight. Nee, brauch ech net. Ah, ech hun et mol mat. Ech hun nach Plaz am Rucksack. Basch an d'Hale scho gaangen? Nee, nee, nee, ech si riets an déi klenger Barack. Ah, ma da komm, gitt bei d'Hale, lo si fäerdeg. Jo, ech komm vun hannen. Oh Gott, dat fand ech lift net.
Nee.
Sou Äusserungen wéi déi doten. Ja, an der Rei. Wat war dat sou geduecht? Jo.
Du hëls just alles falsch op. Wouah, ech hunn e grénge Motorradshelm. Wouah, ee mat, wouah, ech gesinn aus wéi den, de Stick mat engem gréngen Helm. Kenns de de Stick? De Stick. Komm mol kucken, wou bass de?

Sou, ma ech géing soen, maache mer ons elo Richtung Schëff op. Ahoi, Matrosen! Ech bin der Käpt'n Blaubär! Oh, Freck. Ass de Mega do schonn gläich eriwwer, gell? 't ass net ze gleewen.
Tja.
Ganz Woch Mëtteg, heescht dat gëtt erëm herrlech. An nächste Samsden, dat kënnt Dir Iech guer net virstellen, da kann ech vun zwou bis zéng schaffen. Dat gëtt erëm esou gäi, ech hu mech déi ganz Woch dorobber gefreet. Mee bon, ech ka leider net all Samsde schaffen, ech géing et jo gär, mee bon. Wou leefs du eigentlech, Ben?
Lenks vun de Gleisen. Ma ech ginn och elo dohinner lafen, well et ass e bësse méi sécher. A Schmitt Ben. Jo, et geet. Mei, da gi mer elo gleich, gi mer elo d'Schëff bëssen checken, esou wann do kee Mënsch ronderëm ass. Mee de gros Lot vun de Leit ass wierklech am Moment op deem ieweschten Airfield do, gell? Do gësch, do sinn ech wierklech bis elo all Kéiers nach ëm. Ah, du bass dohanne schonn. Oh freck. Ech sou.
Da e bëssen hannert der, wann s de dat dofir bass. Jo, ech lafe grad. Jo, dëse coole Cowboy-Hutt un. Ah, also Ben, ech war net serieux, dass du sou wäit no vir leefs schonn.
Ech hu geduecht, du wäers och scho weider gelaf.
Ech sinn net sou séier, ech sinn e bësse méi luese. Ech si vun der Press, ech muss iwwerall Fotoe maachen. A wat mer och elo maachen, dat ass, bei all Folg muss mer eng gäil Foto maachen. Da Jacques, esou eng aner Foto Hun als Thumbnail fir op Youtube. Ah waart ech man eng kleng Foto vun dir. Zack Moment klenge Fotoshooting hei. Waart stell mech op de Buedem da geet vläicht besser. Oh nee lo hun ech déi den Déngens vun der Aaxt an. Waart waart waart waart bleif do leien bleif do leien. Woah déi do ass béis. Sou ass gutt bleif esou stoen. Wonnerschéin. Déi do gëtt gutt, déi do ass gutt. Moment, ah nee, elo leet dee sech erëm. Hal op domatter. Sou, komm, kënne weider. Yeah. Putain, déi Sonn gesäit déck béis aus, gell?
Solls d'Sonn net kucken. Oh, mee déi ass awer esou schéin! Ze ass scho rem hongreg, gell? Kann jo net sinn. Sinn mol gespaant, wéini se den nächsten Changelog rausbréngen.

Jo da musse mir d'Leit ofschéissen. Jo, ausser mir schéissen se of, dat ass och rëm wouer, do kéints de och rëm Recht hunn. Oh nee, lo pikt hien d'Waff erëm an. Sou, ma vu, ech géing soen, mir gi vun hannen un dat Schëff do run, nee? Jo.
Dat wier mol eng gutt Iddi. An de Bierg erëm an da gees du oder. Jo, ech gi erof, ja. Ech halen dann alles vun uewen am Bléck. Wa mer Chance hunn, fanne mer dobannen e bëssen Tarnkleedung an esou. Waffe fënns de och dobannen, esouwäit ech weess. Jo. Scoupen och. Ah, dat wär eng gutt Saach fir dech. Mee ech weess net, mengs ech kann hei och e Scope dropbauen? Keng Anung. Also d'Waff gesäit scho relativ cool aus, gell? Kanns soen, wat de wëlls. Mee dat sinn normalerweis Gewierer, fir op d'Juegd ze goen, nee? Jo. Et wär béis wann da géing 7 62er an an Schroutflinte Munitioun huelen, dat wär gäil. Ah mee dat sinn zwee verschidde Kaliber. Ja ass och rem war.
Also ech mat Waffe kenn ech net esou aus mee mat Panzeren do kann ech lech eng vum Päerd zielen ne also wann déi bis an d'Spill kommen dann dann dat gëtt richteg gäil. Mee ech meng der ech meng der haten se awer sou net Panzeren mee déi beim DayZ bei der Mod ech weess net ka sinn muss mer net sécher haten se sou em der der gepanzert Rad Radwagen sou Zänen. Jo.
An do war och nach sou Maschinnegewier ewendrop oder sou eng Zeen mee war scho mol den Hammer mat engem Maschinnegewier bis erauskënnt ewendrop Da sinn ech scho déck zefridden. Ah, muss es einfach nur net iwwerdreiwen.
Ja, mee dat ass jo awer Militärgeschir, wat do steet. Ja, kloer.
Well dat wär halt och net esou schlëmm, wann s de elo eng, eng Jeep hues. Mee da muss se awer natierlech och méi schwéier a Stand ze hale sinn. Ja.
Ja, da muss de méi aner Saache sammeln. Ja. Da muss du se muss souwisou, wann d'Auto bis erauskommen, muss du déi relativ oft, mengen ech, inspizéieren an

Sou wat ehm.
Du kanns mer nach aner Saache ginn, dann kanns du vläicht méi looten. Hei, ech ginn der mäin Bajonett mol, dat hëlt och nach vill Plaz ewech, mäi Kitchen Knife. Ey, hei funktionéiert dat zwar relativ gutt mam Saache ronderëm ginn. Hei hu ech e Plaz fir eng Arzttasche nach. Äh, da waart. Äh, äh, däi Kitchen Knife ass ruinéiert. Wéi, dat war dach gutt virdrun? Ass elo ruinéiert.
Oh Mann.
Sou, dann hunn ech Plaz. Ma da gehei dat eran. Huel d'Verséitkeet nach eran. An dann hunn ech och Plaz fir ze looten elo.
Mee ma déi doten dran. Swap. Net swap. Ok. Ass dann eben net sou. Ma dann komm an zumol schéi gemittlecher de Bierg erop. Am beschten do hannen mol déi dat klengt Haischen um Enn vum Bierg auschecken, well do spawnen se och relativ oft. Mee wéi gesot, ass e bëssen enttäuscht dovun, dass déi Machete net geet. Déi ass sécher mega gäil. An se gesäit méi professionell aus an se hëlt net esou vill Plaz ewech.
Kënnt vielleicht mam nächste Patch. Oh ma ja, kënne mer jo mol waarden. So. Hei misst da lo eent vun esou eng kleng Hütt kommen, nee? Ah, déi wäert méi hei ënne sinn. Wéivill Leit sinn um Server? Ah, do kéint schonn een hei sëtzen. Waart, komme mer schläichen ons hei mol un. Insbesondere bei de Fielsen oppassen, do sëtzen se gären. Hënn ass déi kleng Hütt, wou den typesche Dletschka Suzu mech erschoss huet. Du has en dach kritt, nee? Ja, dat war méi

Nee ech plëng ech bei vun de Fiels emol éiwer rof well dat ass eng Saach wat bis an de Fiels erafällt ass driwwer.
Jo.
Ech komme mat dir riwwer hei.
Dee wat lech gehei. Wou? Hei wou ech lo sinn. Duerno sinn an d'Schëffer agelaf. Jo. D'Hënn ass hien an d'Schëff eragelaf. Pass op. Ech hunn e grad gesinn. Ech weess net. Ka sinn, dass et e Survivor war, he? Da ass hie elo grad an déi grouss Entrée vum Schëff eragerannt. Lee dech mol op de Buedem.
Waart, ech kucken e bësse méi riets, net datt hei e läit. Ma ech kucken op d'Schëff erof.
Okay. Oh, ich leile ein bisschen mehr rechts von da. Okay. Ich gesehen auch noch ein Schiff. Also, du hast an, an, dat groß, an die große Entrée hergelaufen, das habe ich gesehen. He? Ja, ja, da könnte wahrscheinlich irgendwann geschwor rob. Und nur wenn das dann nicht Waffen, dann hören wir es. Mhm.
Warte, ich krache ein bisschen mehr rüber. Ich krache nochmal weg. Ich bin voll am, voll am offenen Feld. Ech gi mol hei bei de Bam. Ech leien ënnert enger Dann. Sou, ma ech si lo an engem Bam dran. Hei duerft e mech net gesinn. Ah, ech sot iech jo, et gëtt spannend iergendwann. Villäicht ass et lo Survivor, villäicht ass et och een, dee wou voll ausgerüst ass. Dat hunn ech net erkannt. Hu mer elo Chancen, da kënnt e rëm op Deck. Du weess jo, wou de ropgeet op Deck, Ben. Ja, ja.
Maja, dann hal dat mol am Visier. Mee vun hei gesinn ech dat net extrem gutt. Ech halen den Ausgang mol an a Vue.
Jo, jo.
Wa mer elo Pech hunn, da loggt dee sech dobannen aus.
Wa mer Pech hu, jo. Ech hoffe jo mol net. Ech weess nach net, wéi genau déi Waffe op Distanz schéisst hei.
Ech weess et och net, mee et ass eng Prezisiounsgewehr fir op een 200 Meter ze schéissen.
Hues du d'Entrée am Viséier oder nëmmen dat iewescht Deck? Ech gesinn alles am Fong. Ah ok.
D'Hais esou Momenter kréien, du weess net wat dat do fir een ass. Ganz oft sinn et der déi wou net ganz frëndlech sinn. Oder ech si mer sécher also. Wann iergendwou e Kolleeg vun deem hei uewe sëtzt, dat wësse mer net. Genau dat.
Also ech si mer ganz sécher datt e ragelaf ass, do géing ech hei alles verwetten. En huet awer, en huet awer net esou ausgesi wann en ausgerüst wär, gell, wann ech lo mol dat ka esou soen. Gesi mer geschwënn.
Wou ass en dann higelaf? Mengs ass et déi riets oder déi lénks? Keng Anung, kann ech guer net bestëmmen gell. Ech ass ech hu gesinn dass e ri dra gelaf ass, méi net.
Ja.
Ah de Jeff dee wärt scho mat den Aesch bäissen dass erem déi Action hei verpasst huet. Et ass jo mol net dat dat Feuergefecht, dat ass éischter ëmmer esou Duerchernee, mee et ass dat net wësse wat kënnt. Wat wat leeft elo? Du weess et net.
Bei dir huet am Moment guer näischt. Nee, bei mir och net. Ech weess net, ech géing, ech géing gäre bis erof goen. Jo, mee de Problem ass, wann dee lo do iergendwou sëtzt an e waart op dech. Mee du kanns awer probéieren, gell? Dann halen ech heiuewen alles am Bléck.
Mee wou sëtzt du? Ech sotzen bessen méi riets. Ma waart, ech kommen mol bei dech an dann checken ech mol de Rescht vum Bierg, net dass hei nach iergendwou ee sëtzt. Behal du d'Schëff awer am Ae, dass de wierklech gesäis ob e rausgelaf kënnt oder net. Et gëtt am Fong nëmmen eng Entrée, entweder op de Säite vun de Schëffer. Ass elo hannert mir.
Jo, ass elo hannert der. Dee wäert elo wann et fäerdeg ass wäert deen domadder erofgefall a gefreckt sinn. Se ka gutt sinn.
Also Nee, ech, nee, en ass ënnen, en ass ënnen. wou?
E leeft elo an déi riets Halschen. Mee et gesäit mer aus wéi wann e Survivor wier. Ah, waart, ech go mol kucken. En ass eleng. Ech gi och soen dass en eleng wier. Et huet mer mol net esou ausgesi wéi wann en e Rucksack oder esou derbäi hätt.

Du wees och net wann deen lo eng Waff dobannen fonnt huet, gell? Jo et ass dat. Wat jo mol gudd dass mer heihinner komm sin. Jo dofir, keng Ahnung, sot sech ënnen deen wohin a waart se bis se erof kënnt. Ech ging och soen ech gi mol bis erof.
Ok en ass ganz uewen. Ganz uewen?
Jo. An der. Ech mengen, wou bass du? Ech sinn e bësse méi ënne riets vun dir. Ok, ech mengen en ass emerof. Ok, ech hun hei e gutt Viséier. Huet awer sou ausgesi wéi wann en zimlech schnell duerchgelaf wär. Ma ech hun hei en e gutt Viséier op d'Entrée vum Schëff. Dat ass den däitsche Server wou mer sinn oder wat? Nee dat ass en engleschen. Engleschen.
Ok.
Sou da komme mir emol kucken wann e rauskënnt wat fir een ass. Also wann elo aus der Halschent eraus kënnt, da gesinn ech en honnertprozenteg, jo. Ah putain, ass jo en Ärgernis, gell.
Jo, dee kënnt een vu ënnen do, sinn zwee Spalten do rausgelaf. Wa mer elo Banditten wären, da géing mer en einfach ofschéissen. Mee wéi gesot, mir sinn am Moment esou op der Linn, wou mer net méi wëssen, well all Hëllef ass bis elo zimlech oft zerstéiert gi vun aneren. An einfach esou onschëlleg Leit ofknallen ass am Fong net mäi Stil. An och dem Ben säi géing ech net soen.

Sa schiessen op mer soll ofknallen oder net gell.
Ech hat scho Loscht vun erjuewen hehe
oh ja, kann man lossen liewen.
Boah, lo gëtt awer erofgefall.
Vläicht probéiert en dat. Vläicht wëll en sech ëmbréngen, ech weess et jo net. Ech mengen, hie wëll sech ëmbréngen. Ka gutt sinn.
Wäert jo hei net hei live e Suizid ophuelen. Ah, et gëtt och nach eng béis Foto. Wou ass hien? Ah, en ass erëm bannen. En leeft d'Trap erof. Nee, e läit dobannen.
Bon, wat solle mer maachen? Wéi gi mer vir?
Solle mer einfach goen oder wëlls de nach a kucke goen?
Ah, ech weess net. Keng Anung. Äh, ech wees net, zerglitscht déi ganz Zäit duerch d'Maueren duerf e ronderëm. Ah ja.
Wëll deen sech ëmbréngen oder wat? Ech hu keng Ahnung. Mir kënnen him hëllefen, ne?
Jo. Mir kënnen.
Ah, ech weess net. Bon, ech mengen, mir beenden elo mol hei déi Opnam. An da si mer direkt erëm do bei Let's Play DayZ. Ciao, Jongen. Ciao.